fawr i chi. O'n i am ofyn cwestiwn i chi'n gynta. Sut ydych chi'n teimlo ynglyn â dod yma heddiw? Dwi'n mynychu protestiadau ers blynyddoedd lawer, ond bob tro yr ydw i'n gwneud, dwi rhyw deimlo bod fi'n gwneud rhywbeth o'i le, y mod i rwsud yn hogan ddrwg. Ella mod i. Ond da ni wedi cael yn cyflyru o oedran cynnar iawn yn do? I beidio tarfu ar y drefn. A mae pw bynnag sydd yn tarfu ar y drefn yn canfahafio. Ond oni bai fod pobl yn tarfu ar y drefn, mi fydda gweision ffermydd yn dal i gysgu mewn llofstabal, mi fydda plant yn gweithio mewn ffatrïodd, Bydda gyn ferched ddim pleidlais a mi fyddan ni'n dal i dynnu'n hetia i landlordiaid. Mae rhaid i chi ym mhob oes gael bobl sy'n barod i darfu ar y dyfroedd. A nid dyna ydy'r tro cynta, nid hon ydy'r tro cynta i deulu Caerdegog wneud hynny. Achos ganrif a hanner yn ôl, Mi ddaru Owain Williams, hen daid Richard Jones, benderfynu herio dau landlord, y bobl fwyaf pwerus ym Môn ar y pryd, eich diadidis o'r stori yn llawn wrthoch chi. Ond asgwrn y gynnen yr adeg yna, oedd hawl ffermwyr i gario gro a thywod o fae cemais. A mi ath Owain Williams a nhw i'r llys, mi fydd yna achos llys, a mi nillodd Owain Williams yn erbyn y landlordiaid, fel mae Wyro yn mynd i wneud y tro hwn, gobeithio. Dydy natur landlordiau ddim yn newid. Falle bod eu gwisg nhw, eu diwyg nhw, eu haith nhw ella yn newid dros y blynyddoedd, ond bwli ydy bwli ym mhob oes. A'r bwli yn yr achos yma ydy cwmni Horizon. Dim ond am ei fod nhw yn gyfoethog ac yn rymus, maen nhw'n credu y gallan nhw ddeud wrtha ni be i wneud. Y gallan nhw'n gorfodi ni, y gallan nhw yn twyllo ni, y gallan nhw hyd yn oed yn prynu ni. Ond, pen oedd y ddau ddyn pwysig na haf y llynedd yn mynd i fyny y llwybr tuag at fferm Caerdegog, mi fydda bod wedi bod yn syniad i rywun sibrwd yn eu clust nhw Hanes Owain Williams a deud yr hanes. A deuthyn nhw yn y ffarm yna, mae yna yr un teulu yn byw ers 300 mlynedd. Mae yna ach, mae yna hanes, mae yna draddodiad. Byddwch yn ofalus ohonyn nhw. Ond dwi rhyw ama, tasa nhw wedi clywed, na fysa nhw wedi deall. Fysa nhw'n misio dallt, achos dydy pethau fel a Ddim yn bwysig i Fwli. Un nod ac un nod yn unig sydd gan Fwli, a chael ei ffordd ei hun, ydy hynny, costied a gostiod. Cae ffynnon, cae stabal, cae chwaral. Dyna'r tir sydd dan fygythiad. Nid unrhyw dir mo hwn, nid tir gwastraff. Mae gan y tir yma enw. enwau a maen nhw'n anorfod gysylltiedig efo Cae Pant, Cae Pellan ac Uwch Ben Rhos. Fedrwch chi'm tynnu lein trwy'r caeau yma a deud dwi'n mynnu prynu hanner y rhain. Fedrwch chi ddim, chewch chi ddim. A dyna sydd, dyna sydd wrth wraidd yr achos yma. Mae Horizon yn gwrthod parchu yn ffordd ni o fyw. Tasa nhw'n parchu i wneud na fel hyn, fydda, dyna fydda diwedd y mater, ond maen nhw'n gwrthod ac maen nhw'n mynnu cael i ffordd i hunan. Felly dyna pam da ni yma heddiw yma. Da ni yma i herio y bwli. Ac efallai fydd yna bobl yn chwerthin ar yn penna ni a dweud, sgynnach chi'n pres, da chi rhy fach, sgynnach chi ddim grym. A mae gynna ni un peth mae cwmni Horizon eisiau ei gael. Richard a Gwynda Jones, Pia, Caerdegog. A da chi ddim yn mynd i gael o, Horizon, ddim ar unrhyw gyfri. Dydy Ceia Caerdegog ddim ar werth A dwi'n meddwl falle na dyna'r cysyniad anodda i gwmni fawr fel Horizon. Mae yna rai pethau uwchlaw pris y farchnad. Mae yna rai pethau na fedrwch chi mo'i prynu. Dallwch hynna Horizon ac ewch o yma, gorffennwch y mater. Does dim rhaid wrth Wylfa B. Dim rhaid i Wylfa B gael caeau cardegog Ond does dim rhaid wrth Wylfa Bi o gwbl. Dydy o'm 'di cael ei sgwennu mewn carreg, dydy rhagluniau ddim 'di deud bod rhaid wrth Wylfa Bi. Mae yna ffyrdd amgenach o gynhyrchu ynni. Mae yna, mae yna breitiad swyddi i'w cael nag Wylfa Bi. Achos ddim dyma'r tro cyntaf i ni rhag oblygiadau gorsaf niwclear. Bydd ar ein hirbuddio yn y chwedegau. Codwch i orsaf niwclear yn Wylfa. A mi newidith y ffordd o fyw yn yr ardaloedd hyn, a dyna ddigwyddodd. Codwch i orsaf niwclear a mi fydd lefel y canser mysg y bobl leol yn codi, a dyna ddigwyddodd. Codwch i orsaf Wylfa, fi, Wylfa a mi eith y swyddi i bobl o'r tu allan, a dyna ddigwyddodd. Codwch i orsaf niwclear a mi yr eithir farwol i'r iaith Gymraeg. A dyna yn union ddigwyddodd. Yn 2006, mi fuaf estyn i Ysgol Cemaes a gwneud arolwg o nifer y siaradwyr Cymraeg. Gwyddoch chi be oedd y canlyniad? Pedwar y cant! Pedwar y cant o blant Ysgol Cemaes sy'n siarad Cymraeg erbyn hyn. Mi roddodd Wylfa y farwol i'r Gymraeg yn yr ardal honno. Nid yn unig mae'n achosi canser ymysg yn pobl ni, mae'n achosi cancr i'r iaith Gymraeg. Does 'na ddim consensws ar y mater hwn. Fel oedd Karl Klaus yn deud, mi fyddach chi'n meddwl drwy beiriant propaganda gwylfa ac oherwydd y cyngor bod pawb ar yr ynys o blaid y cynllun yma. Dydyn nhw ddim. Does dim rhaid agor y llif ddora. Does dim rhaid adeiladu 5,000 o dai, a dwi'n meddwl os ydy'r swyddi, swyddi mae gyd i bobl leol, pam fod angen cymaint o dai? Mae gan bobl leol dai yma'n barod. Mi fydd tri chwarter swyddi yn mynd i bobl o'r tu allan. Dwi yna hefyd eisiau tynnu'n het i deulu Caerdegog am grisialu y frwydr yma, achos yn y bôn